Dwi'n dysgu yn Ysgol Brenin Harri ar hyn o bryd yn y Fenni, sydd yn ysgol reit ar ffin Lloegr. Does 'na ddim lot o Gymraeg yn yr ardal, fel mae sawl un yma yn gwybod, achos mae sawl un fan hyn o Sir Fynwy hefyd. Felly, yym, A dwi 'di do- bod 'na ers pedair mlynedd, a wedi dod o Aberaeron. Fi, dwi, o'n i'n byw yn Sir Fynwy yn wreiddiol, ond ges i swydd yn Aberaeron, a dysgu fan'na am pum mlynedd, a wedyn mynd nôl i Mynwy. So roedd e'n gwahaniaeth mawr rhwng dysgu Cymraeg ail iaith yn yr ardal hon, a ddysgu Cymraeg ail iaith yn ardal Mynwy. Felly, dou flynedd yn ôl, penderfynon ni oedd eisiau newid y ffordd o'n ni'n dysgu yn gyfan gwbl, achos roeddwn ni wedi bod yn neud pynciau grama- sort of, gramadeg yng nghanol y pynciau, ond doedd y plant ddim yn gallu defnyddio'r Gymradeg ac addasu fe i unrhyw pwnc oedden nhw'n ddysgu. Felly, dyna penderfynodd ni oedd ein bwriad ni, er mwyn ceisio magu hyder gramadegol ac er mwyn um, gwella strwythur iaith yn y plant. Ond oedd rhaid i ni ffeindio ffordd hwylus i neud e. Cos os dych chi'n neud jyst gramadeg, mae'n mynd yn rili ddiflas. Felly, gor- gorffen ni trial ffeindio ffordd roydd i neud e, ffordd hwylus i plant yn neud e. Falle byddwch chi we- wedi gweld lot o pethe dwi'n mynd i siarad am heddi, ond gobeithio byddaf yn rhoi syniadeth newydd i chi a sut i ddefnyddio nhw er mwyn dysgu gramadeg a cael hwyl gyda'r plant. Felly yn gyntaf, tarsiau. Os unrhyw un sy wedi bod ar y cwrs yma o'r blaen, chi siŵr o fod wedi gweld tarsiau. Mae tarsiau yn rhywbeth mathemategol yn wreiddiol, lle chi'n cysylltu rhyw problem gyda ateb. Mae yna wefan yn eich pecynnau chi, mae yna pamffled lliw. Mae eisiau plygu fe mewn tri, ac ar gwef, ar ddiwedd, ar cefn hynny, sori, mae yna rhestr o gwefannau i chi hefyd. Fel, trwy defnyddio Tarsia, ni wedi creu gemau iaith lle mae'r plant yn cysylltu naill ai'r brawddegau Cymraeg gyda'r brawddegau Saesneg, neu chi'n gallu defnyddio geir, geiriau Cymraeg gyda lluniau, neu mae'n bosib um, addasu fe mwy, er enghraifft, trwy roi hanner y brawddeg gyda bwlch yn y canol, a bod y plentyn yn gorfod gweithio mas beth sydd angen rhoi yn y bwlch neu ychwanegu ei hunan, so mae'n bosib wneud e fel gweithgaredd lle mae plant yn llenwi bylchau ynghyd â gweithgaredd cysylltu. Um, dyn ni wedi defnyddio fe ar gyfer dysgu'r dyfodol. Mae gyda fi enghraifft, na i gadael nhw fyna i chi cael gweld wedyn. Um, Rhoi pethau fel 'bydd hi'n' i ddechrau a 'she will be' a bod y plant yn gorfod cysylltu 'bydd hi'n' a 'she will be'. Wedyn yn fwy cymhleth, 'bydd hi'n mynd i'r sinema gyda'i ffrindiau' a bod y plant yn gorfod defnyddio geiriau maen nhw'n cyfarwydd â er mwyn cysylltu y Cymraeg a'r Saesneg. I ddechrau, wnaethon ni roi yr tasties allan heb ddysgu gramadeg iddyn nhw o gwbl. er mwyn gweld beth oedden nhw'n gallu gweithio mas, sydd yn targedu y fframwaith llythrennedd oherwydd maen nhw'n defnyddio gwreiddiau geiriau a'u gwybodaeth nhw o'r geiriau sydd yn y brawddegau e mo- er mwyn datrys problemau. So, troi roi y tasys hyn allan, heb unrhyw cymorth o gwbl, roedd y plant yn gorfod chwilio am geirfa oedden nhw'n gwybod. So, pethau fel sinema, yn amlwg yn mynd gyda sinema. Maen nhw'n gwybod Mae hi yn she, so nhw'n ffeindio rhywbeth, a falle bydd cwpl o opsiynau gyda nhw, so nhw'n gorfod chwilio am geirfa gwahanol i helpu nhw i gysylltu. A roedd hi'n gweithgaredd ffantastig. Gall y disgyblion creu rhai eu hunan, chi'n gallu rhoi tarsiers blanc iddyn nhw, maen nhw'n edrych fel hyn, Phan chi'n printo nhw mas, mae hwn yn un hecsagonal, ond mae yna un trionglog sydd yn eitha syml, jyst printio hwnna off, rhoi fe i'r plant, a gofyn iddyn nhw wneud hwnna fel gwaith cartref, i ddangos faint maen nhw wedi dysgu yn y wers. Maen nhw'n gorfod creu tua 15 i ugain o frawddegau wedyn, a maen nhw'n dilyn y fe. Os ych chi'n gofyn iddyn nhw sgwennu paragraff pymtheg i ugain o frawddegau, fydden nhw'n mynd, oh! Ond ni'n rhoi gêm iddyn nhw, maen nhw'n mynd a wneud e, a pob tro wi'n tynnu'r tarsiers a pethau fel hyn mas, maen nhw'n mynd, oh, miss, y'n ni'n chwarae gêm! or, Can we get and play with these again? Yes! a maen nhw'n joio wneud e. Mae'n jyst ffordd gwahanol o cael nhw i adeiladu brawddegau, a adeiladu a eu gwybodaeth nhw o'r iaith, heb iddyn nhw sylweddoli beth maen nhw'n wneud. Wordle neu Tagxedo eto'n ffantastig ar gyfer dysgu geirfa. Y'ch chi siwr o fod wedi gweld rain eto? Ma fe'n we ar we roedd, ma fe'n am ddim, chi jyst yn rhoi rhestr o frawd- yy geirie mewn i'r yym i'r wefan a wedyn mae'n creu siap i chi. Nawr gyda Tuxedo chi'n gallu rhoi gwahanol siapau, felly dwi 'di gweld addysg grefyddol gyda croes neu siap Bwdha neu hanes gyda yym sai'n gwybod, fi 'di meddwl am rywbeth nawr ond chi'n cael y syniad ond basically y ffordd ni 'di defnyddio fe yw roi un lan ar y fwrdd gwyn fel starter activity gyda er enghraifft ansoddeiriau A gofn i'r plant, faint o frawddegau dych chi'n gallu creu gan ddefnyddio'r ansoddeiriau ar y bwrdd gwyn? Neu roi cymysgedd o geiriau sy'n gallu creu brawddegau, a gallu, a gofn i'r plant faint o frawddegau maen nhw'n gallu creu allan o geirfa sy ar y bwrdd gwyn. Mae bechgyn yn hoffi fe, achos mae fe'n cystadleuaeth. Chi'n gallu wneud e mewn grwpiau, yn uno, yn unigol, sori, um, Gallai fe fod yn rhywbeth maen nhw'n wneud yn llyfrau nhw, gallen nhw fod yn gweiddi allan a dod lan ar y bwrdd gwyn a sgwennu brawddegau maes eu hunain. Mae lot o gwahanol ffyrdd o wneud e. Hefyd, efallai, rhoi red herring i mewn a gofyn i'r plant gweithio mas pa gair sydd ddim yn ffitio gyda'r gweddill. Er enghraifft, rhoi cyfres o ansoddeiriau mewn ac enw yng nghanol e a bod nhw'n gorfod gweithio mas bod y gair yna yn enw, ddim ansoddair. Ni 'di mynd yn ôl. Yym, gyda blwyddyn naw eleni, dechreuon ni wneud cyfres o gwersi gram- gramadegol yn hytrach na pynciau. Yym, a wedyn gofyn iddyn nhw, jyst rhoi rhestr o bynciau iddyn nhw, taflenni gyda geirfia- geirfa, a gofyn iddyn nhw, reit, dwi eisiau chi defnyddio ar gorffennol y presennol a'r dyfodol, a Ysgrifennwch. Oedd y goreuon wedi sgwennu rhyw tri bedwar dudalen non-stop o Cymraeg perffaith gywir. Gwaelod mwy na lai wedi sgwennu tudalen, achos oedden nhw'n dda gyda strwythur y iaith. Fel canlyniad, mae 'da fi 70 o blwyddyn naw sydd wedi eistedd arholiad TGAU nhw wythnos yma, a bydden nhw i gyd yn cael ec neu'n uwch. Achos maen nhw'n deall sut i strwythuro'r iaith. Maen nhw'n mwynhau wneud pethau fel hyn hefyd achos mae fe'n bach o sialens gwahanol iddyn nhw. Ni'n mynd yn erbyn nawr, erbyn blwyddyn, um, sori, erbyn mis Medi gyda blwyddyn 7, 8 a 9 bydd yr holl cynllun gwaith yn dysgu gramadegol yn hytrach na pynciau. Wy'n gwybod bod yna ysgolion eraill yma yn wneud hynny, hynny yn barod, ond dwi wedi gweld sut effaith dysgu'r gramadeg iddyn nhw, mae wedi gweithio'n ffantastig. Efallai canwyd dy, dyfalu am canio yn y wers trwy roi geir fel lan. So, sa'n gwybod, os ych chi moyn iddyn nhw dysgu'r dyfodol, rhoi cwpl o brawddegau yn y, yn y brawddegau yn y dyfodol i fyny yn tagsido, gofyn nhw gweithio mas mae'r dyfodol maen nhw'n mynd i ddysgu. Snakes and Ladders, syml, effeithiol iawn. Mae copi gyda chi yn eich pecynnau. Beth i chi'n neud yw, Mae plant yn cael copi o'r hwn yn A3 rhwng dou neu tri ohonyn nhw. Gofyn iddyn nhw ffeindio counters, mae angen dys ac mae angen un o'r gap. Mae rhain yn rili, rili teg a yn catalog esbowg wnaethon ni rai. A ni jyst yn rhoi fi, ti, hi ac ati. Sdim rhaid i chi'n rhoi, rhoi yr holl ffordd i mewn, gallu chi jyst rhoi fi, ti, fe a hi mewn a wneud e dou waith, does dim rhaid defnyddio'r holl person fel. Maen nhw'n rholio'r dys a symud, maen nhw'n rowlio hwn wedyn, a bob um, bocs maen nhw'n rhif, ac ar yr ochr maen nhw'n rhestr o berfau. Er enghraifft, rhif chwech yw gwylio'r teledu. Felly maen nhw'n rolio'r dys, maen nhw'n cael chi, a chi'n gweud wrth nhw, dwi eisiau brawddeg yn y dyfodol gan ddefnyddio rhif chwech, so bydden nhw'n gweud, um, byddwch chi'n gwylio teledu. Yym, rowlio eto, symud rownd. Wnaethon ni gy- fe gyda'r presennol, y gorffennol a'r dyfodol. Heb sylweddoli, mae'r plant yn dweud lot o frawddegau yn y Gymraeg. Maen nhw'n ymarfer sut i adeiladu y frawddegau, maen nhw'n ymarfer gwahanol bobl. Wedyn, ar ôl hynny, wnaethon ni roi um, random number, number generator i fyny ar y bwrdd gwyn a gofyn i'r plant, reit, ffein, pwy sy'n gallu rhoi brawddeg Creu brawddeg ap allan o'r rhif 22 te, pob un gyda llaw lan. A sdim ots gyda nhw wneud e wedyn achos maen nhw'n chwarae gêm. Os ych chi'n gofyn iddyn nhw jyst, o reit, rhowch, sa i'n gwybod, ugain o berfau mewn yn y dyfodol, mae hwnna'n rili ddiflas a maen nhw'n rili mwynhau wneud pethau fel hyn. Erbyn hyn mae plant 'da fi'n gofyn pob wythnos, can we play snakes and ladders today? No, not again. Maen nhw'n joio fe. Uh, felly, gallech chi gofyn i'r plant um, dewis tri rif i partner nhw a maen nhw'n gorfod creu paragraff gyda'r geirfa sy'n mynd â boes y tri rif yna. Mae lot o ffyrdd gallech chi addasu fe a wneud e'n fwy heriol iddyn nhw. A hefyd, hefyd darllen i gefnogi dealltwriaeth yw peth ni 'di bod yn gweithio arno lot. Lle ma' plant yn cael paragraff enghreifftiol er enghraifft, a ma' nhw'n defnyddio lliwiau gwahanol er mwyn, yym, ma' 'na esiampl fan hyn 'da fi, er enghraifft, chwilio am linking and connecting words yn y paragraff, a mae'n lliwio hwnna'n gwyrdd er enghraifft. A ma' nhw'n sgwennu wedyn dou neu tri esiampl yn y bocs. Reasons for opinions, falle yn binc. a maen nhw'n sgwennu nhw fan'na, a beth bynnag maen nhw'n ffeindio wedyn, maen nhw'n gorfod cynnwys hynny yn eu gwaith ysgrifennu nhw. So bydd hwn yn cefnogi eu gwaith ysgrifenedig. Hefyd, ni'n gofyn iddyn nhw lefelu'r gwaith yna a dweud shwt gallen nhw wedi gwella'r darn o waith yna. Ond troi cael y siampl yn gyntaf a troi wneud, mae fe'n creu meini prawf llwyddiant basically, ond maen nhw'n wneud e troi gorfod cydnabod Beth yw'r gwahanol mathau o geiriau? Yym, amserau'r ferf gwahanol, idiomau gwahanol. Yn amlwg, mae eisiau falle addasu'r bocsys yn dibynnu ar allu yr plentyn. So 'sa chi ddim yn mynd i ddisgwyl i plentyn lefel pedwar defnyddio idiomau, felly does dim angen y bocs 'na arnyn nhw. Plentyn lefel chwech, oes. Yym. Cymharu darnau enghreifftiol hefyd, ni gyd yn wneud hwn, ond rhoi esiampl dda iddyn nhw, rhoi esiampl sydd ddim cweit cystal, gofyn iddyn nhw cymharu beth sydd yn dda amdano fe a dod lan â'r rhesymau pam mae'r un yn gwell na llall. Yym, chwilio am ystyr neu strwythur. Er enghraifft, yn y darn, chi'n gofyn iddyn nhw gweithio mas yn gyntaf, Wnaethon ni gyda blwyddyn saith oedd hyn. Roeddwn ni wedi bod yn gwneud cyfres o wersi ar ansoddeiriau. Um, a roeddwn i'n moyn iddyn nhw defnyddio'r trydydd person. Felly, yn lle dysgu'r trydydd person, nes i roi doi lliw iddyn nhw a gofyn iddyn nhw uwcholeuo bob ansoddair yn glas yr er enghraifft, a wedyn gweithio mas beth oedd y trydydd person ac, ac uwcholeuo hynny yn melin yr er enghraifft. Mae mwy na lai popeth bron a bod yn cael ei chwilio, ond maen nhw'n gweithio mas eu hunain wedyn bod Mae E'n a Mae Hi'n yn trydydd person. Oedd blwyddyn saith wneud hwn, a wedyn aethon nhw ar ôl wneud um, disgrifiad o superhero. O'n nhw'n meddwl oedd hwnna'n ffantastig, achos nhw'n gallu creu superhero a defnyddio gwahanol ansoddeiriau Defnyddio'r geiriadur i chwilo am mwy am Sudheirie. Doedd dim eisiau i fi dysgu'r trydydd person iddyn nhw o gwbl ond i gweithio 'na mas ei hunan, a maen nhw'n defnyddio mae un am ei hun yn hyderus iawn erbyn hyn. Felly, dyna fe rili. Jyst gwahanol syniadau ynglŷn â defnyddio pethau ni wedi bod yn defnyddio ar y ACHES, siŵr o fod, ond Wneud gramadeg yn fwy hoelus i blant a dwi'n credu yn gryf erbyn hyn ar ôl gweld y cynnydd ym mhlant blwyddyn naw fi, mae d- fel dw i'n gweud, mae 'da fi 70 o plant wedi eistedd cwrs byr wythnos yma ar ôl wneud tymor o gramadeg a tymor o paratoi ar gyfer yr arholiad a bydd pob un o nhw yn cael gradd ec neu'n uwch achos maen nhw wedi wneud tri mock exam hyd yn hyn a wedi cael hynny so mae 'da fi Obeithion mawr, er bod cwestiwn pedwar yn gas iawn. Ond dyna fe, really.